Hello abusuafoɔ, good evening o, good morning, good afternoon, baabi a wohwɛ me ne time a wohwɛ me. Mmamakɔ ababa faahye ne nhwi so. Ɛne dwumadie yi esua kwan a yɛbɛfa so asusu ɔbaa anaasɛ atiki ne measurement. Already nea yɛdi kan ahwɛ body parts no a yɛbɛtaki but ɛnɛ yɛ practical sɛ kwan a yɛbɛfa so ataki. Nti topic no yɛ how to take ladies measurements. Wei yɛ part two. part one ma ɛdi kan yɛ nti no sɛ wonhwɛeɛ a kɔ back na kɔhwɛ nti no body parts no ɛyɛ back yɛwɔ back yɛwɔ bust yɛwɔ waist yɛwɔ sw ɛne ɛwɔ xn sw no yɛ shoulder to waist ɛne ɛwɔ shoulder to nipple ɛne ɛwɔ shoulder to under bust ɛne ɛwɔ hip ɛne ɛwɔ sleeve ɛne ɛwɔ length ɛne ɛwɔ top length yɛwɔ kaba length ɛne ɛwɔ dress length ɛne ɛwɔ full length yɛwɔ waist yɛwɔ tie yɛwɔ lint, yɛwɔ bell, ɛna yɛwɔ slit lint. Waist no hyɛ no nso apue mu mmienu, baako nie, ɛna baako so ɛwɔ ha sei. Wei waist no yɛ atare waist, ɛna wei waist no ɛyɛ trousers waist. Nti no kwan a yɛbɛteki no, ɛna na yɛbɛkyerɛ mu no. Nti no yɛhyɛ aseɛ a, yɛdi kan teki ne back, ne back no, wogyina nipa no akyi sei, baabi a me nsa benkum wɔ no na baabi a me nsa nifa wɔ, hwɛ baabi a ebiara bɛda. Nti no, benkum no da ne nsa nifa. Ɔn sɛ nsa no ɛdrɔpe. Baabi a ɛdrɔpe no, waa wohwɛ a, ɛhɔ na ɛda. Na ɔde aba ne sei. Wokyɛke hwɛ a, wotumi hu sɛ like nipa biara kasɛe bi wɔ yɛn benkum ne yɛn nifa so ha sei. Na watake measurement nti, wo tɛkin a wobɛhu sɛ ne back no yɛ 16. Sɛ woansusu no yie a, wo ma mu yɛ ketewa atare no bɛkye no, ɛbɛtwe no, na mu yɛ kɛseɛ nso atare no bɛda yie. Nti ɛyɛ a na wayɛ careful. Nti na wohwɛ a baabi a mensa atare bi wɔ hɔ a wobɛhwɛ no na ɛyi ne back ama no dada. Saa no deɛ wonni problem. Ba deɛ ɛnyi ne back no ma wo dada no deɛ, wokyɛke baabi a ne nsa wɔ no na wode ahwɛ. Nti me nua yi ne back no yɛ 16. Ne yɛ kɔ ne bus ti ne bus ti ne yɛ no ne fɛ no nti no ma ne pagya ne nsa na sɛ ɔyɛ bɛɛ ma a ɛna ɔbɛ take measurement na wo take no wɔ ne nkyɛn mu sei ɛnfa wo nsa mma ne nufoɔ ne mu sei ɛnyɛ mmaa nyinaa ne pɛ saa nti no de nsa ba ne nkyɛn mu sei na wode afa ne bus ti ne so saa na wode aba ha sɛ wɔ ho nti no ɛda so pɛpɛɛpɛ a na wabisa no sɛ ɛyɛ anaasɛ ɛkyi no. Nti ntɛm bia na osusu nipa no a ka kyerɛ no sɛ ɔmmɔ brazier. So ɔmmɔ brazier a ka kyerɛ no sɛ ɔnkɔ next time na ɔbɛbɔ brazier. Ɔka kyerɛ wo sɛ susu no ɔkɔ a ɔpam afa bi ka ho a mesrɛ wɛnti ase wo na woyɛ w'adwuma. Why nti na ɔmmɔ brazier na wanka akyerɛ no. Nti me nua ne baasi no yɛ 30. ne yɛkɔ no dress waist no, waist no, baabi a na full man no wɔ no, ɛno na yɛfa no waist no, ɛno nso wofa, wowie a na woayɛ no sei, ɔhu sɛ ɛrekɔ left na ɛreba right no, ɛmu no yɛ free, Nti no wobisa no sɛ mpakyɛ wɔyɛ. Ebia na wadidi amee, ɔse twi mu kakra na wabue mu kakra. Ebia ɔse ɛmu so close no na wa close no kakra. But make sure sɛ woyɛ ne nyinaa na ɛmu yɛ free. Ɛkɔ left na aba right sɛ nti me nua no waist no yɛ twenty five. Ewia ne ɛkɔ ne SW no, SW no yɛ shoulder to waist, shoulder to waist, waist no ɛyɛ baabi a nafuruma no wɔ no ɛne ɛfa no. Nti na ɔrefa a, wode hyɛ aseɛ firi ne shoulder no ha sei no na baabi a nafuruma no wɔ no wahwɛ. So ɔhyɛ ataare dada a, ebi wɔ ha a ɛbɛyi ne waist no ama wo, SW no. But ɔnhyɛ ataare dada a, wode gye baabi a nafuruma wɔ no.

wei ɛyɛ nine ne shoulder to nipple ɛna ne under bust no yɛ ne nofo ase no ɛno nso no wosusu ɛno no yɛ twelve nti ne shoulder to nipple no yɛ nine ɛna shoulder to under bust no yɛ twelve nine twelve ne aba ne hip ne hip no ɛwɔ sɛ ɔyɛ careful tɛn bi ama kan yɛ bɛrima na wosusu na ɔbaa wɔanhwɛ yɛ ɔbɛka sɛ ebi a wodi ne ho ɔgra anaasɛ wonya ne ho akɔnɔ bi Nti no wosusu a time biara no hyɛ aseɛ firi ne waist sei. Hyɛ aseɛ firi ne waist a na sɛdeɛ wofaa ne waist no twenty seven no anaa measurement a wonyae no na wode ba fam wode ba fam a na wobie mu nkakra nkakra yere wo nsam. Ɛnte sɛ gyegye firi wo nsam na wosan hyɛ aseɛ a nipa no ɔbɛka sɛ bi a wonya ne ho akoma bi na ɔyɛ no saa. Especially ɛma wɔn ɛwɔ hip no. Nti na woyere wo nsam na wobue mu kɔ fam nkakrankakra. Enti wobue mu a, wobɛdu point bi a, afe deɛ ɛbɛkɔ free. Nti wobue mu kɔ sei, na ɛbue kɔ, na ɛbue kɔ. Nti ɛduru point bi a, afe deɛ woambue mu bio mu koraa na wabɛkɔ free. Sɛ wahu. Nti ɛbɛ free a yɛ 37. You taking it two times. Na wasan akɔ wobɛbue mu sɛ measurements na wonyaeɛ no,

ne aba ne sleeve ne sleeve no yɛwɔ short sleeve yɛwɔ long sleeve ɛna yɛwɔ three quarter sleeve nti short sleeve no yɛ firi ne waist no ɛm sorry ne shoulder na ɛba ɛfam so ɔhyɛ atare dada na ɛyi na wɔn mmerɛ nti wei ne short sleeve no baabi esi no ɛyɛ. seven, short sleeve no yɛ seven, um, ɛna three quarter sleeve no yɛ ɛfiri ne um, ne shoulder ha sɛ ɛba ne elbow no elbow no fam kakra bi na ɛyɛ three quarter sleeve nti ne three quarter sleeve no yɛ eleven ɛna yɛwɔ ne full sleeve ne ɛɛ long sleeve. Ɛno nso yɛ baabi a ne nsa ɛwɔ baabi a ne nsa wɔ yi ne nsa pɔso ha sei no ɛne na ɛyɛ twenty nti ne three quarter sleeve ɛyɛ eleven ɛna ne um, long sleeve yɛ twenty ɛna ɛwɔ around around ne yɛ ne nsa no ano ha sei sɛdeɛ ɛbɛyɛ ne nsa ɛbɛkɔ atare no so yɛ susu nti ne short sleeve no susu susu a ɛma ne ntaete no sie ɔnsɛ ntumi nkɔ but emu yɛ free ɛkɔ na aba nti ne short sleeve no ɛyɛ eleven ɛna ne three quarter sleeve no ɛyɛ ten ɛna ne full sleeve no long sleeve no yɛ eight pakyɛ ɔsɛ ɛho nti eleven around eleven ten. eight. Ne yɛakɔ ne length ne length no yɛwɔ mu mmiɛnsa yɛwɔ top length yɛwɔ kaba length na yɛwɔ dress length top length no deɛ ɛwɔ mu nie ne sw no a wonya fifteen no yɛde seven anaasɛ eight na ɛka ho nti wosusu ne sw a na ɔde seven aka ho anaasɛ ɔde eight aka ho nti ne sw wode seven ka ho a yɛ twenty two ɛna ɛkɔyi eight so a yɛ twenty three nti ne kaba no sei ne ɛfa no wohyɛ aseɛ firi shoulder line ha sei no ne sw no nie na de 8 account wode 8 ka ho a ɛyɛ 23 anaasɛ 22 ɛmu biara plus 7 or plus 8 nti no aha sei na ne kabalent no ɛsi ne kabalent no yɛ twenty two. Ɛna ɛwɔ top length. Top length no yɛ kaftan length. Sɛ ebi a nipa no n'ani gye kaftan ho anaasɛ ɔpam kaftan a, ɛno no ne top length no. Top length no, ɛno no so ɔba ne hip n'ase kakraa bi ɛna ɛde take ne top length no. Nti ne hip no so ase ni. Nti obi wɔ ha a, sɛ wobisa no sɛ nkɔfam anaasɛ mmra so, ɔbɛka akyerɛ sɛ wɔnim. Wo na apam adeɛ nti wo na wonim. Nti saa no, ɛba ne hip n'ase kakraa bi. So wahu? Nti me nua ne top length no yɛ 27. Nti wobisa ne sɛ, mmra fam, ɔka sɛ kɔ fam kakra na wakɔ. Ɔba kasa bra so kakra na wakɔ but. So ogyae ma wo deɛ a, ɔsɛ ohu sɛ ne hip no, ɛba fam kakra bi na ɛyɛ ne top length. Nti top length no yɛ 27. Top length. 27. Ne aba ne dress length. Ne dress length ne ɛyɛ ntare a ɛsi wɔn kotodwe no. Nti ne dress length no so, ne nyinaa yɛfa firi shoulder line baabi a ne nsa benkum wɔ no. Na ne dress length no so abisa no. Normally na yɛ a ɛyɛ ne kotodwe so anaasɛ ɛba ne kotodwe kakraa bi. Nti no bisa no sɛ mepaakyɛw o, lɛnt no aha yɛ. Ɔse daabi ma ne nkɔ fam kakra na wama no aba. Ɔse daabi ma ne mmra soro kakra na wama no aba. Ɔse ma ne anaasɛ ɔtumi ka kyerɛ wo sɛ wo na ɔpam nti no deɛ ɔhwɛ yɛ no. Nti saa no ne kotodwe no nso no aba fam kakraa bi. Nti ne kotodwe no yɛ 39. Nti wode one inch ka ho na ayɛ 40. Nti me nua yi ne dress length yɛ 40. Wanhyɛ no nso a nipa no wobɛwie ɔbɛka sɛ wasɛe n'atare anaasɛ wasɛe ne material. Nti ne dress length yɛ forty. Ɛna ɛwɔ full length, full length yɛ deɛ ɛsi nan ase straight dress a ɛsi nan ase anaasɛ ɛɛm patapata. Ɛno nso yɛhyɛ aseɛ firi ne shoulder line ha sei na yɛde aba fam. Nti wode ba fam no a, baabi a ne nan kɔ so wɔ no, aha no ɛna ɛyɛ full length. Nti ne full length no yɛ fifty three. ɛna ɛwɔ ne waist, waist wei no yɛ trouser waist, trouser waist no yɛ different from ne dress waist no. Nti dress waist no anse ɛfa no baabi a n'afuru ma no wɔ no but ne trouser waist no, wei no ɔhyɛ trouser dada ɛyi ne waist no nti no, ɛso pɛpɛɛpɛ na wobɛfa ne trouser waist no, mpakyɛ wohwɛ mu. Mhm. Nti ne trouser waist no sɛ ɔɔfa a, ɛyɛ sei. Ɛno nso na make sure sɛ emu no yɛ free. Song, tape no sɛ ɔkɔ benkum a ɛkɔ, woba nifa a ɛba. Sɛ wɔho ɛyɛ 27. Sɛ nipa no ɔpɛ ɔbɛka sɛ fɛ bi ka ɔpɛ ɔbɛka sɛ te so. Ba sɛ ɔkɔ left na aba right a ɔsɛ ohu sɛ ɛyɛ the normal waist. Nti ne waist ne trouser waist no yɛ 27. Ɛne ɛwɔ tie ne tie no wei ne yɛ trouser measurement na yɛ taking. Nti ne tie no so wobie Ɔka kyerɛɛ no sɛ ɔsrɛ no ɔmbue ne nan mu kakra na ɛno nso sei na ɔfa no. Ɔfa no ɛno nso the same thing na yɛyɛɛ wɔ waist no. Wokɔ left na waba right sɛ wahu. But nipa korɔ no ɔka sɛ bue mu kakra a wobisa no sɛ mpaakyɛ wɔyɛ. Ɔbɛka sɛ bue mu kakra anaasɛ close no nti na ɛdipɛndi wɔ deɛ ɔno no pɛ. Ɔka sɛ bue mu a na wabue, ɔka sɛ close no a na waklose. But woa wohwɛ a wokɔ left na ɛba a aberɛ a ɛmu nso anaasɛ aberɛ a ɛnkyena a ɛna ɛyɛ ne tae no but ntaare a yɛ a ɛmu soso no trousers a ɛmu soso te sɛ palazzo ne deɛ ɛne deɛ wobie mu kɛseɛ na wabisa ne sɛ ɛmu kɛseɛ ne sei yɛ but normal no ɛyɛ deɛ mekyerɛ yi wokɔ left na aba right na ahwɛ na nkyena ɛna ɛyɛ ne measurements no nti ne tae no ɛyɛ 21 na watwerɛ na nea ɛwɔ lent ne lent no yɛfa firi ne waist wei ne trouser na ɛyi ne waist dada nti na ɛno ne sɛ ɔde ato so na ɔde aba fam abɛsi ne nan po so nti ne waist no yɛ thirty eight nti sɛ ɔhyɛ ataare a ɛbom straight dress anaasɛ ataare a ɛnyi ne waist a na wabisa sɛ mpakyɛ baabi a ne nsa si ɛyɛ wohyɛ trouser a hɔ na ɛda wobɛka sɛ aane na ɛne so ateki up from there nti ne waist no yɛ thirty eight na woasusu mu. Um, sorry, ne length no, 38. Ɛne ɛwɔ bell, bell ne yɛ ne nan nan. Sɛ atare no bɛkɔ ne nan nan so, yɛsusu no. Ɛno so, woyɛ ne sei, sɛ wohu ne yɛ a, make sure sɛ ɛnkyene sei. So wahu? But emu no yɛ free nti normally no wei ne nan no yɛ twelve. Woyɛ ne twelve a ne nan no bɛkum abere a ɔmmrɛ but sɛ yɛ palazzo um, sorry sɛ yɛ palazzo anaasɛ trousers a emu no soso a ɛne deɛ wobie mu na wabisa no sɛ emu kɛseɛ no ɔpɛ anaasɛ ɔmfa bi nka but normal trousers deɛ Wo make sure na woasusu a na woahu sɛ ɛbɛkɔ anaasɛ ɛnkɔ. Nti ɛno nso yɛ 12. Ne bell yɛ 12. Ne yɛkɔ ne slit length, ne slit length no so. Wosusu abisa ne baabi a ɔhyɛ slit a ɔde to. Na ɛno nso wode aba abɛsi fam na woasusu. Ɛno nso yɛ the same measurement ne waist, um, sorry, ne length no. thirty eight nti wei ne body parts a yɛbɛ esua wɔ mmaa no ho yɛwɔ back yɛwɔ bust yɛwɔ waist yɛwɔ sw yɛwɔ shoulder to nipple yɛwɔ shoulder to under bust yɛwɔ hip yɛwɔ sleeve yɛwɔ length yɛwɔ top length yɛwɔ kaba length yɛwɔ dress length yɛwɔ full length yɛwɔ waist, yɛwɔ taae, yɛwɔ lɛnt, trɔsa lɛnt, yɛwɔ bɛɛl, ɛna yɛwɔ slɛt lɛnt, yɛwɔ arawond nso. Nti madi kan aka sɛ dwumadie a yɛdi yɛ firi sikatua bi anim. But deɛ wobɛyɛ ama me ne sɛ video yi baabi a wohwɛ sɛ wohwɛ no YouTube sɛ wohwɛ no TikTok like ma me, wo like na woahyɛ video no, wo hyɛ wie a na woakɔmɛnte. Nneɛma mmiɛnsa yi pɛ ɛna yɛbɛhia wɔ wo hɔ. Ɛno no bɛboa yɛ ama daa ne daa yɛtumi de more contents abrɛ mu. Nti ɛnɛ dwumadie ha ne yɛde bɛsi. Dwumadie a ɛtɔ so no ɛyɛ bɛrima deɛ ɛna ɛno nso yɛbɛsusu ɛho pass a yɛbɛsusu no nyinaa. Nti no until sɛ yɛbɛyɛ next video no aha ɛna yɛde ɛnɛ video yi ebesi. Ntsi no sɛ wonnka me WhatsApp list no ho a, megyae me number ato comment section hɔ. Mewɔ group a ɔwɔ WhatsApp no a mede wo bɛka ho na questions and answers bi a ɔwɔ fa saa dwumadie wei ho no, ma ansa wo. Meda mo ase. Ɛnnɛ nea ɛde ha dwumadie yi bɛsi. Bye bye.